בעזה ש ס'וואס וואס מאכט מען וואס טוט זיך וואס גייט עס? למה למה למה פארוואס אוי באשעפער פארוואס מאך איך מען דאס? די שוועריקייטן וועלן אוועק גיין יא יא ס'וועט שוין זיין פיין פיין מ'דארף זיך שטארקן ווען שטארקט זיך האט עס אויס יס רק ווארט שטארק האט אין זיך די אויס יס רק ס'הייסט עס האט זיך גענומען ראקן און זיין פיין אויך רק איז א לשון מיעוט, ס'וועט נישט מעט ווערן די פראבלעם אז דו שטארק דיך. אויף לשון קודש מיינט זיך שטארקן אז. אז, אז מיינט שטארקן, עיין זיין איז זיך שטארקן. עיין זיין, עוז ועורו, קיצור ס'מיינט שטארקייט. איז, עיין זיין איז ראשי תיבות איידעם זאממען. אסאך מאל מענטש טראכט צו זיך, אוי וויי וויאזוי גייך מיך ארויסזען פון די פראבלעם, איז אינגאנצן באזארגט אויף די עתיד, איז באזארגט אויף א געוויסע זאך וויאזוי גייט זיך עס אויסארבעטן, איז קודם כל זאלסטו וויסן אז עיין זיין שטייבעס איידעם זאמד, ווי קומט אריין איידעם זאמד מיט זיך שטארקן אויף א זאך וואס מען ווייסט נישט וויאזוי ס'גייט זיין, די תירוץ איז ווייל די איידעם זאמד. יעדער קען דאך די הלכות נייערע זאמען, אויב קען מען נישט, איז די זאך אזוי אז דארט שטייט אז זיי זאגן אמוני היסם במקום פלוני. אנדערע ווערטער, אמוני היסם! א איד דארף וויסן איין זיין שטארק זיך, אזוי ווי איידן זאמען אמוני היסם, ביסט שוין אמאל געווען אין די סיטואשען, האסט זיך געשטארקט, יא? דו האסט עס דורך געלעבט. שטארק דיך עס דורך לעבן, און ס'גייט דיר זיין לעכטיג און פיין, דו בוסט א מענטש זייער באזארגט ווי זאכן גייען זיין, די ווארט באזארגט האט די אותיות אורג, אורג מיינט ניין. באניידעך, אפילו ס'איז צוקניפט און צובינדן אזוי ווי עפעס וואס מען לייעט, באניידעך וועסטו זען אלעס וועט זיין פיין און וואויל און אפילו ס'זעט אויס פינסטער, זאלסטו וויסן, קומט עס אזוי אויס ווי עס פענסטער, ווייל א פענסטער איז געמאכט, א פענסטער איז בדרך כלל געמאכט געווארן אריינצוברענגן ליכטיגקייט, דער פינסטער, וועסטו וויסן ס'וועט ווערן ליכטיג ווי ביי א פענסטער. פיין, איך מיין מ'האט שוין געזאגט גראדע מען רעדט וועגן פינסטער פענסטער, כ'האב געטראכט אז די ווארט פינסטער איז אויך דא אויס ווי עס פינפטער. כמעט. עס פעלט זיך די חילוק איז נאר צוויי אותיות, פינצטער, פינפטער. דארט צו קומט וואס מיינט פינפטער. איז פון צו טוישן פון פינצטער צו פינפטער דארף מען נעמען די סמך און אריבער גיין צו די עין און אריבער גיין צו די פאי. יא, סמך עין פאי. סאו אין אנדערע ווערטער, סמך עין פאי מיינט אז מען סקיפט די עין און מען גייט צו פאי. עין איז ברמז אויף איען. הער אויף מאיר זיין גיי צו די פיי, פיי איז ווען אלעס אויף גלידה ווען די גלידות שמונים פיי, סאו שטארק דיך עט ווערן פינפטער, וואס איז פינפטער? פינפטער איז חמישו, חמישו איז אוי סי איז שמחה זיי בשמחה, זענען אלע פראבלעמען אוועק גיין, עס נישט דארפן פרעגן למה למה למה למה, ווייל ס'וועט שוין זיין לעכטיג און פיין, האסט פאר אזא סוקסעספול טאג.